Alright, erokamano nyaka nyo nyikwa Ramogi Ajwang'. Kawuono ni endi ogo touch kaendi e dier boma maduong' ma Kisumo bende jomoko dendo kaka Europe kendo wabiro ng'iyo kanyo endi ngima kuom ogada go eki mane odonjo e weche go eki mag ywa ben kendo ma chenro no endi mar bende ng'e jathum mari kikelo ni kod an Ajwang' Junior kama endi to en AJ Media. Arwako ka ini wendo ma bende osewenda studio maraka mondo bende wang'e matin kulitenonegi ngimane mar thum. Chal nade wuod Luo? An maber.
Arwaki e mbaka na makawuono kendo bende dani wagoye e mbaka wang'e ni to ngimani owuon mar thum ne chako kanye, okenge mage mane itimo mondo bende ichop kama isechope, kae to bende ang'o ma bende fans rito koa kuomi. Inyalo chako kaka inyiso kanye ni nyingi owuon en ng'awa? Oh, an gi nyinge mang'eny, akia ni ipenjo nyingi ma. Adwaro nyingi ma jo- jopiny ong'eyi godo, kae to imiya nyingi no endi ma bende nie ka, ka ng'ato tugo gi Mpesa ni to ng'ato nyalo ng'ego nyingi ma bende ni kacha chande adi. Ok nyinga mar mpesa Dancan Odhiambo Wuor, nyinga mar thum Denzy wuod Nyakochieng.
Denzy wuod Nyakochieng. Mm, jomoko be awinjo luonga ni Joangla. Koro akia ni an gi nyinge adi. Jomoko luongi ni Joangla.
Mm. Demono tich mitimo. Ando ok ok oh, sawa sawa.
Ah, nying mar Denzy ni nowuok kanye to nyingi mar Edi to opogore gi mar Denzy? Ok nyinga Dan. Koro nyinga mar Denzi ni nadwa nying moro ma ng'ata ng'ata onge go e thum. Nada nadonj ki an. Koro kana manyo nying to nakawo Dan tamedo gi Zel. Koro nobet Danzel. Koro ne nitie osiepna moro ne tiyo ga Ethiopia kocha. Koro nong'isa ni en ga gi osiepne moro ja Ghana iluongo ni Dan Denzi. Koro en ema ne osiko luonga ni Denzi Denzi. Ing'e ni nickname donjoga moingo real name. Mm, koro nakawo nying Denzi amedo gi wuod Nyakochieng, mamwa Nyakochieng. Koro akete ni Denzi wuod Nyakochieng. Ayudo yote go thum. Kendo mano nying ma ng'ama ng'ama chielo onge godo. Yeah. Ah, Denzi chako go thum higa mane? Okay, thum ma thum Achako go thum twenty nineteen, mano gengeton, gengeton and bongo. Lakini ohangla to koro wachako twenty twenty one ka. Eh. Nyiso ni chon niweyo thumbego ki mok mag dholuo. Nawero thumbe mag mok mag dholuo. To ere kaka ang'o momiyo nidar iya kocha chak iduogo e thumbego eki mag ohangla? Ing'e ni thumbe ka kata ka nagoyo adier, Nagogi nikech yuto marema ne ni piny. Kwariwore, wanyalo timo gimoro maduong'. Koro ka naduogo abet mos, to ne an gi osiepna moro iluongo ni Elvis Kadori, waa kode e gweng' kocha. Koro en ema nomiyaga advice ni bwana, thumbegi, thumbegi to onge kuma nya terie. Gin gik moko ma kata ok inyal winjo gi mamau nikech genge to nie ni gin ema ni tu vitu za banga, gin agina banga moko ma iwinjo e club gi jok moko momer. Ineno? Ok en gima inyalo kawo ni iter ne mama niya, eh, eh. To be kata kitero ne janyuol, to penji ni ma dhok mane miwacho ni nikech an giga akia, ok awinj gimoro amora ka. Ok gin Kiswahili to gin sheng' moko moriwore to igine ne. Eh, koro ne gin gik moko ma kata an be kane aduogo ang'iyo mos, ang'iyo ni ah. kara mae gima onego atim. Koro naduga ong'isa ni a, kinyalo loso angla to chok chir mondo amiyi atudi gi Sauti Rumba mondo ugogo thum, orekod ni thum. Koro naloso thum ka gik kachacha, warekod gi Sauti thumbe ariyo, I'm Single gi Joy Nyarasembo. Noyudo safar moro dhi Nairobi loso ne Tony Ndiema gini thum, album. Koro yot nokobedo, Nawacho ni ah, at least no, nokawo time like uh, three months to an be ing'e ni koka nachako ada nyiso ji ni a shift from Gengeton to Ohangla. Koro nawacho ni ah, we wati gi Jeff nikech eh, ok inya geno kuom ng'at achiel. Koro nwatiyo gi Jeff wagolo ohala mar- Jeff Unyatanga.
eh, Jeff Jeff Unyatanga. Wagolo ohala mar hera be nodhi maber kanyo ma aneno ka ji opuoyo. Awacho ni ah, kara kuwe monego bed ni abete. Mano track mokwongo koso? Mano koro e track mokuongo ne wan gi Joy Nyarasembo but kane wakuongo gologi ne wagolo Ohala mar Hera nikech Sauti noyudo safari moro. Eh.
Koro ngiso ni igolo track ni mokuongo kuom Jeff Wood Nyatanga. Agolo track mokuongo gi Jeff Wood Nyatanga. Eh. Ok ang'eyo ni nyaka nichak goyo thum, gin bende achiedh nade magi ma isegore kuomi, kata bende ang'o mapek miseneno nyaka nichak go thum niendi mari mar Owangla, nyaka niwuog e e bende go weche go eki mag Gengeton. En chandruok mane miseromo go mapek ahinya mabende inyalo ng'iso jopiny gie kinde niendi? O gima anya wacho ni chandruok, eh chandruok to ni kumoro amora. E tich moro amora ma ng'ato timo, nyaka chandruok bede. To gima natimo karomo gi chandruok, akuongo abet kaka an Denzy wuod Nyakochieng' ang'iyo ni chandruogni ere kaka anya tieke mok akete ng'ato mondi. To kotama, an gi ji achiel ariyo adek manyiso ni ba, kata anyiso ni ah an gi shida ma kama, umbe konya uru nikech kwariwore to wanya loso gimoro kata wanya ng'iyo kaka watime. But chandruok to ng'eny mok ada nawach ni onge. Kumoro amora chandruok nitie. Koro an maga gi ang'iyoga ma kaka a solve kenda. Gimoro amora man gi rachne nyaka bed gi ber. Ninyalo wacho ni thum osemiyi ber moro ma odagi koso nitie tich moro mitimo mopogore gi thum? Okay, ma to adana wach maber ne jathum kata ne ng'ang' winja. Okay, king'iyo thum, thum ok nya dago ng'ato mondi kapod in upcoming. Nikech ing'e ni thum, thum kichako upcoming to Odwa pesa mangiso ni invest mondo chieng moro oko okonyi. But kijathum aneno ni thum tim gi gimoro nikech thum en gima seasonal ok en gimoro ma permanent minyalo wacho ni ma tich mabro tiyo nyaka ati. En gima nigi sane. Koro sama en gi sane an thum onge gima osemiya moro amora manya wacho ni thum omiya gima duong. But gima duong malich momiya gin ma fans gi osiepe. Eeh. manyalo shukuru ni ah, lakini nikia notimo nang'o otimo nang'o mano to podi uh, thumi mar osiepe noyiengo mbui moloyo to laino endi mar tiktok en ang'o momiyo nibiro gi weche mag osiepe kata ang'o manomiyo niwero osiepe kaendi kata message mane mane nigo ne osiepe momiyo nigolo thumni endi kwawe gimoro amora mwatimo kata kwawe wede wan gi gimoro ni osiep. Osiepni en gima yot loso to tek rito. Koro ei tija mar thum ka, nayudo ka an gosiepe to ei osiep ka nitie maber gi marach. Koro ne an gosiepega moko mane omor gi tija matimoni mane sapota. Koro nawacho ni ah, un kaka osiepena makonya, walosnue thumu moro at least asifu go. Koro naloso ne osiepe kanyiso gi ni wiya ok kan wil kodgi gi ber ma gitimo na. Eh.
Nipuoyo tich ma bende gisebedo ka gitimo e kit ngimani nyaka nirom kodgi. Yes, napuoyo tim ma gitimo na gi support ma gimiya. Mm. Ing'e ni sani endi nyidendi thoth ahinya. Ok ang'eyo ni inyalo nyiso ni chal mari chal nadi. Osemak lweti koso onyalo keta yanga ka e mbui mondo bende wachiw thuolo ne joganda weki message moko degom mondo donj oteku mar hera kodi. Omak lweta kosa mako. Sani ing'e ni nyaka tamak lweti ka ok omako ka ok imako lwet ng'ato. E pinywa mantie masani. Adwaro ni mondo ipogna ni in mimako lwet ng'ato koso mak lwet. Okay.
Joma mako lwetgi to ng'eny, maka maka kama to ng'eny. Koro ok ang'e ni wacho na mako nang'o, nikech asemako mang'eny. Mm. A- Apenjo ka bende isedonjo weche mag keny gi nyar ng'ato kata bende iseyudo nyar ng'ato moro moyie mondo odonje keny kode nikech ing'e ni- wacho ni jothum dago tek.
Jothum dak go tek. Mano en wach mantie.
Okay, gima timre gi an, Yeah. Apa ni gimoro amora nigi time ne. An to pok akawo time na mar mondo alos hera gi ng'ato. But kochopo to ok ubo manya. An ema abiro manyou nikech abiro kete ayanga kanyo ni ah, Denzi to koro ochako safari gi ng'ani. But gi sani an nono nyaka tung'. Tung'. Nyatani be rieny.
Nyota nitie.
Ah, mana kwatieko kanyo ikoromo ga jwang' ma endi en Daisy Wiro Nyakochienga bende go mbaka kanyo kaka nodonje weche go mag thum mage mag Wangala bang' wuokie weche go mag goyo gengeton ma bende ne oweyo ah, ka oyudo kanyo endi eh, paro maliw kowuok kuom nyawadgi ma bende owacho ni nokonye mondo odonje weche go mag Wangala ka watieko Daisy Wiro Nyakochienga nyalo ng'isa ni in iwuon ng'ama dwani mondo seche moko idhi gochne in gi band mari koso sani itiyo gi ng'awa
An ok ati gi ng'ato to pok to atiyo e tie ng'ato. An gi band na iluongo ni Royal Musical Band ma an ema atelo ne. An ema atelo ne. Ne ng'ama nyalo dwara kata ng'ama nyalo dwaro ni wakonyre e tich, ayudra kamoro amora kochakre gi e Facebook. Oh, wadhi kumoro amora, ayuda kamoro amora kaka Facebook, TikTok, WhatsApp, um, YouTube, i- Instagram. Ayuda kumoro amora kumi Denzi wuod Nyakochieng, D E N Z E Y. Eh, eh.
Nyako chieng' miya free uh, line moro kanyo endi ka watieko mondo bende jogo ng'e ni kare ma ne in. Um, akia ni Mimi osiepe chande mano trend mondo ging'e ni kare awan gi denzi kaendi.
Osiepe wiyo kano wil kodu.
Kar osiepo kana lok paro. Osiepe wiyo kano wil kodu. Ane mano nyuola jathum jara. Ane ma nonyuola jabanju ng'ama manyo gi thum. Ane ma nonyuola jangoma tinda gochoga. Donge wang'ni taonge luoro. Ani wang'ni taonge luoro. Kosiepe mabeyo yuoro budho thum ywak. Anosiepe mabeyo yuoro budho thum ywak. To siepe mabeyo yudo tek chonjo. Asante sana, asante sana Kanyoni Nyuka Ramoga Jwang' mane makelo gi kuwe mar bende go mpaka kaendi gi bende Denzi kudu nyako chien ah, ja ngolo no yima bende go touch eh, boma maduong' ni endi ma Kisumo. Kama ne tayin chino ni endi kaka pile, ena na Jwang' Junior, oro mitelo machielo, oriti masani.